Ko te kaupapa o Tupuora, ko te āta hēpara i ā tātou tamariki, i ā tātou rangatahi, ki te whai i te mātauranga, ki te whai rānei i ngā mahi e ora ai te iwi Māori. Ko te whakatupu i te kaupapa. Kia ora, kia taki tini te ora mai. Ka mutu i ki reira, ka kite tonu i te oranga tonutanga a o tenei mea te matauranga Maori, ae, te mana motuhake, ae, engari ko te whakaora ano i te whanau kia ora mo nga reanga, a, kei mua tonu i te aroaro. Kei te hiakai te iwi ki ngā kaupapa pēnei. I roto i ngā tūāhuatanga o te wā, ngā pēhitanga o te wā i runga i a tātou te Māori, kei te hiakai te iwi ki ngā tūmomo kaupapa pēnei hei, hei whakahihiri i a rātou, hei pene hīni mō ō rātou waka, kia muramura tonu ai te ahi i roto i te puku o te tangata.
Whakaaro māua ko taku hoa.

Thankfully towards the end of last year and after persevering for for close to two years, Tupu Ora received accreditation as a PTE.
Ko te rerekētanga, ko te kaupapa o te wānanga, tēnei whare wānanga e kōrerohia ana e tāua o Tupu Ora, ko te āta hēpara i ā tātou tamariki, i ā tātou rangatahi, ki te whai te mātauranga ki te whai rānei i ngā mahi e ora ai te iwi Māori.
But I want to put a plug out for one organisation they started off with nothing and it's built up to be a PTE, Te Waipounamu, Kingi, kia ora, tuku ora, they're amazing. They set this business up not for themselves, They, they empower the people to achieve what they want to achieve. It's not for themselves, it's for the people.
Ka puta ai tērā kōrero i te wā o te Kīngi, ka tangi te ngākau, ka tangi. Ā, i te mea, ahau i tipu i Waikato.

Ā, ka rua, he mahi tonu kei mua i te aroaro. He hekenga roimata. Ia, he hekenga roimata, he pupūnga aroha. Nā te mea e tapu ana te Kīngi, he hōnore nui. He hōnore nui, ana nō konā, nō. I muramura te ahi i roto i a māua ko Te Waipounamu, nā tērā kōrero. Nāna te āki ki te iwi kia tautoko mai i te kaupapa. Nō reira me tika tā māua hāpai i te kaupapa. I puta hoki i i a ia te kōrero mō te wānanga, nō reira. Nō konā, i taikaha kē atu ai. Te hiahia i roto i a māua ki te whakatū i te wānanga kia mana ai te kōrero a te Kīngi nā te mea, māna te kōrero, mana te kōrero.
I roto i ngā tau kua ngana māua ki te tautoko i ētahi atu pākihi Māori, whakahaere Māori, kai whakahaere Māori, kia pakari tō rātou tū. Nō reira, koirā hoki te teo o ngā whāinga i roto i a mātou o Tipu Ora. Ko te whakatupu i te kaupapa, kia ora. Kia otaki tini te ora mai. Ka mutu ki reira, ka kite tonu i te oranga tonutanga o tenei mea te matauranga Maori, ae, te mana motuhake, ae, engari ko te whakaora ano i te whanau kia ora mo nga reanga. Ā, kei mua tonu i te aroaro. Nō reira, ko māua ko Kīngi, ko Tupuora, he wāhi poipoi, whanake, i te wā kei konei rātou, whakatūhia te tai pākihi i te taha. Mā māua hoki rā rātou e pīkau, ka tuku mahi i te taha, kia rongo rātou i tēnei ao, ā, ko te whakahaere pākihi, āe, ko te para i tō ake whakarite, tō ake whare, ō ake kaupapa, hei whāngai i tō whānau. He mōhio nō māua ki te toa rātou, ka toa ko tātou. Ki te angitu koe, ko hau hoki tērā ka angitu. Koinei te hua o te manu motuhake. Nō reira, inā pātaihia mai ahau, He aha te angitūtanga o te iwi Māori? Ko te mana motuhake. Ko hau anake e mahi ana mā Tupuora i tōna tīmatanga, ko ngā mahi, ko te whakamāori me te whakapākehā. Koina te parāoa me te pata a Tupuora i taua wā rā. Ka whānau mai a Pēpē, ana ka uru mai a Te Waipounamu i roto i ngā mahi. Ko te tari o Tupuora, ko taku hēti. Ko te hēti o te whare o Te Waipounamu rāua ko Kīngi Kiriona i Kirikiriroa nei. Ka rongo mō te whānautanga mai o tā māua tamāhine. Whakatau māua kia wātea māua ki a ia. Kua, he nui ngā kaupapa ko te ia Māori taua wā, hoi anō, i pērangi māu ki te noho ā-whānau. He aha te hua o te whai tamariki inā pau kē te wā ki wāhi kē? He mea nui te whānau ki a māu. Nō reira, i whakatau māua. Ki te whakarere i ā māua mahi, me tō māua mataku ki tērā. Engari, he pai kē ake ki a māua te whakaaro kia whai wā, kia pēpē, ā, tēnā i te whakaaro, o tēnā i te whakapau wā ki wāhi kē. Nō reira, i whakarere ā māua mahi, ā, i tahuri kia tupu ora hei oranga mō māua, mō mātou, Ana nō konā i piki ai a Ngaoki ki a Hīkoi, a Kāri Roa i piki a Hīkoi ki a Oma. Ko te mana motuhake tērā. Ehara i te mea i tukua e ahau mā te mahi anō ahau e ārahi. Mā te mahi anō e whakatau te huarahi hei takahitanga māku, kāo māku tonu, māku e whakatau, ko te mana motuhake tērā. Nō konā i piki ai i te kotahi kaimahi, ki te tokorua, ā, ki te tokoono. 2016 ka tū te whare, engari koia te kaupapa, ko te noho ki a Baby, kātahi, ka rua ko te whakatū huarahi. Whakatupu i te kaha, i te ora i roto i ngā momo whānau, hāpori, kua whai wāhi nei māu i roto i ngā tau.
Ko te ahuatanga ki tana pātai, tēnā pātai hia atu anō. No, no, no, whakatū. Kia ora koutou, Aunty Paulette tēnā. Four to night please.
Whānau i te tuatahi. I tīmata te kaupapa nei i runga i te whakaaro ki te whānau. Tō māua, ō māua whānau ake, me te whānau o Te Iti Kahurangi. Nō reira, koinā te tūāpapa, te mauri o Tupuora, ko te whānau. E rua pea ngā wāhanga o te hītori o Tupuora. Ko te wāhanga tuatahi ko te kapa haka o Te Iti Kahurangi. I rongo ahau māua ko te tau aku hoa, ā, mō te Super Twelves. He whakataetae i tū ki Tūranganui-ā-Kiwa. Ka mutu, 12 ngā mema Nē? Nō reira, āhua māmā tonu. Haere mātou ki te whakataetae, te tau tuatahi e, um, i tuarua pea mātou. Ā, ana, ka hoki ki te whakataetae te tau i muri mai, ka toa. Tau i muri mai, ka toa anō. Hoi anō, i rongo ahau i te ataahua o tērā noho. Tēnā whakararo ki te Pūrahaurangi Wairere. E whakangau te tangata, e whakamātautau nā te mea kāre i tino māro ngā ture, Super Twelves, whakamātautau i te huarahi o te haka. Ka noho māua ko Kingi tētahi, mutu ana te whakataetae te tau tuarua, ka huri māua ki a māua ka whakaaro ake, Imagine if we could do this with 40. Create the passion and the love for the art form with more people. Ka huri māua, ka kata. We were like, Ana, ka mutu ana tērā, ka whakatū te parakatihi, ka karanga te tauparakatihi tuatahi mō te iti kahurangi kapa haka. Whā tekau. Funny actually, ko ia ka noho nei, ka huri māua ki a māua, me, ka mea māua, Nobody will come to our practice. If we called one, who would come? Ka katakata māua. Mihi mai e te iwi. Ka tū te prakatihi nei i Te Whare Wānanga o Waikato, Te Tai Rūma, i reira. Te prakatihi tuatahi mō te kapa, Whitu Tekau Tangata, tae atu me tō māua whakamīharo. Āe, ko te prakatihi tuatahi tērā o Te Iti Kahurangi. Ana, rua tekau tau i muri mai, kei te tū tonu te kaupapa, ā, ahakoa ngā piki me ngā heke i roto i te rua tekau tau, kua kitea he whānau, he hapori kōrero Māori, hapori ora i roto i te noho tahi, he hapori whakapono he hāpori whai i te iti kahurangi ahakoa te kaupapa. Tēnā koutou wā! I whānau anō tērā, i noho i raro i a māna. Ka mōhio tonu māua he kāhui i reira nui pukenga rau. Ā, kua roa māua e whakaaro ana, ā, ka mutu he kua nui ngā tono ki a māua mō te whakatutuki mahi, mahi kirimana. Hoi anō karekau he huarahi, he whare whakatutuki i ērā tono. nō te whānautanga mai, nō te rongo mō te whānautanga mai o tā māua tamāhine ka whakaaro ā kāti, kua tae pea te wā. Nō māua te maringa nui i tēnei rā, i tērā kaupapa. Engari. Nā Te Tikahurangi mōhio tonu māua, he hōia, he kaitautoko i reira ki te pīkau, ki te tautoko i a māua, ka mutu ki te hāpai i ngā kaupapa o Tupu Ora.
Mōhio tonu māua he pūkenga, he tāngata i roto i tā māua kapa. Ā, he pukenga, he tangata i roto i te kapa e āhei ana ki te whakatutuki i ēnei tono e tukua mai ana ki a māua. Ko te mate, kāre he whakahaere, kāre he pakihi, kāre he kamupene e pai ai tā māua āta tuku i ērā mahi ki a rātou. Nō reira, i pū ai te whakaaro mō Tupuora nā tērā, nā te, nā te, nā tā māua kite i ngā pukenga i roto i te kapa me tō māua hiahia tūmanako ki te āta tuku i ngā mahi ki a rātou hei painga mō rātou, mō mātou katoa.
I a māua e kimi ana i tētahi ingoa, āta me mōhio tātou ko te ingoa o te kaupapa he mea nui. Ngā tikanga mā te ingoa tonu e tohu i te kaupapa o te whare. Nā, ka noho māua, ka wānanga he aha rānei he ingoa e tika ana mō te kaupapa, mō te whare nei. Ko, ko Kingi te mea ka huri mai ki au, ka, Ka whakaaro ake mō taku karaua. Tom, tupu ora teinekore taku karaua, nō Araura inua, Aitutaki. Ka huri mai ia ki au. Ka mea ia, hei, tō karaua, tupu ora. Ka noho au, ka whakaaro, ka whakaaro māua. Kei roto pea i te ingoa te whāinga me ngā whāinga mō ngā mahi kei mua i te aroaro. Nō reira, a, ka tau. Ko tupu ora hei ingoa. mō te whakahaere. Na, ka pūmau tērā whakaaro i te tau 2016. Ka mutu mā te ingoa e ārahi i ngā mahi, ā, ngā kaupapa, ā, e pakari ai te whare. Mā taku karaua he kaiako. Ana, he kaiako, he kaiwhakaako i te kura tuarua o Araura i Aitutaki. Ka mutu i whai wāhi hoki ki te whakaako i ētahi kura i Rarotonga. Nō reira, ko te whakaako, ka mutu ko te tuku mōhiotanga, ko te whakapakari, ko te tautoko kei roto i a ia, i roto i a ia. Nā koinā tā mātou e whai nei i tēnei rangi tonu nei. Nō reira, ko ngā āhuatanga e kitea, ka kitea i roto i ā mātou mahi, āe, i kitea i roto i a ia.
I noho tahi māua ki te kimi i tētahi īngoa, kei roto katoa i te īngoa ō mātou tūmanako, ō mātou wawata mō te kaupapa. Ko te whakatupu i te ora o te tangata. Nē, ko te whakatupu i te ora o te hunga i roto i tā māua kapa, i roto i tō māua hapori, i roto i ō māua whānau, mā roto i te tuku i ētahi mahi hei mahi mā rātou, hei oranga mō rātou me ō rātou whānau.
I te whakatūnga mai o te whare, i pīrangi āwhina au i ngā kaiako. Nō reira, ko ētahi o ā mātou kaupapa, ā, he whakangungu kaiako, he āwhina i ngā kaiako, ā, Te Ahu o te Reo, Te Reka Mauroa, he kaupapa tērā ki te āwhina whāngai i te reo ki ngā kaiako. Ka tae ana rātou ki mua i te aroaro o ā tātou tamariki, he pai ake, pakari ake, he mōhiotanga kei reira, Mō te ao Māori e rongo mai ai ngā tamariki i te ngākau nui mai o te kaiako ki a rātou me tō rātou ao. I roto i te ono tau, kua kitea te whakatutukitanga o te tuku mahi moni ki tō māua whānau. Nō reira, ko Tūtuki tērā. Koina ngā hiahia i te tīmatanga. Māmā noa iho, noho ki a tō māua tamāhine, tuku mahi ki ā māua mema. Ana, ko Tūtuki tērā, i roto i te ono tau. Ā, me ētahi atu mahi, me ētahi atu whāinga kua tutuki. Ahakoa kāre māu i mōhio i te tīmatanga, ka pēnei rawa te puawai mai o te kaupapa. Ko te painga pea o te whakatū tō ake whare, he huarahi whakamātau hoki i ētahi kaupapa kua roa e manakohia ana, hoi nō kua kore e whai huarahi whakatinana i a ia. I roto i ngā tau, Ā, kua waimarie mātou ki te whakatū rautaki reo, ā, ki te whakarite wānanga reo, whakarite kura reo, ā, te whakarite whare kōrero, ā, whakapakari i a Ngāti Haua, ā, i roto i ngā kaupapa reo, tikanga o te iwi. Ā, nō reira koirā tētahi kaupapa e tata ana ki te ngākau. Kua toru tau tō mātou tautoko i ngā whānaunga o te, o Ahitereiria, ā, ko te reo ka ora i roto i te ngākau o te tangata. Whakapono au ki tērā. Ki ō tāua whānaunga kūaroa e noho ana ki tāwāhi, Ko Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāmama o tēnei, Aotearoa. Ka mutu, kua roa au e rongo ana i te kōrero, mēnā e pērā rawa ana te nui o te hiahia o te Māori ki tōna anō, ki tōna anō reo, ki āna anō tikanga me hoki mai ki te kāinga. Ehara i te mea e whakahē ana au i tērā. Engari, whakaarohia, e rua, toru, whā, rima whakatipuranga, nē, Māori ki Ahitereiria. Nō reira, koinā kē tō rātou kāinga. Anei te kura kāinga, nā kē tō rātou kāinga.
Whakakaimārihi.

Tōku reo, tōku oho. The higher you go, the skinnier you look. Up, up you go, brother, up you go. Ka wai. Ka he ngā kore Tākei, face the sun, ka wai. Ka wai. Ki te nui ake ngā ringaringa, ka nui ake ngā mahi. Nō reira, nā te nui o ngā mahi mā te tangata kotahi i piki ai te nui o ngā kaimahi. Ki te tokorua, ki te tokoono, ināianei e toru tekau. Ināianei e toru tekau. Kaimahi pūmau. Ko Raina!
Kia ora! Kia ora! Tūtaki tuatahi kanohi ki te kanohi.

He 30 whakahaere Māori anō ka tū. Nā te mea ngā kaimahi kei roto i a māua, ka haere, ka whakatū whare. He purutaetanga e, he purutaetanga hoki. Tātou ka tuku i ā tātou tamariki ki ngā kura. Inā waimaria ngā mātua, ka oti i te tamaiti tana noho i te kura, engari i muri mai i tēnā, te nuinga o te wā, Ka tukuna mā te tamaiti anō e whiriwhiri he aha te huarahi mōna. Ahakoa mōhio tonu tātou he aha ngā pēhitanga kei runga i a tātou te Māori. Tēnā, hēparatia ngā tamariki ki ngā mahi me ngā kaupapa mātauranga hei parepare i ērā pēhitanga. Nō reira, ko te tāhuhu o te whakaaro mō tēnei wānanga, Ā, kia noho te wānanga nei hei piriti. Kia noho te wānanga nei hei piriti i te kura, ki ngā wānanga, ki ngā whare wānanga, ki ngā wāhi mahi rānei, e ora ai te iwi Māori. Ko te tino kaupapa o tēnei wānanga o Tupu Ora, ko te āta hēpara i ngā tamariki nei ki ēnei wānanga, ki ēnei whare wānanga, ki ēnei wāhi mahi, mā ētahi hōtaka, akoranga e hāngai ana ki a rātou, e hāngai ana hoki ki ngā hiahia me ngā tūmanako o te iwi Māori. Ko tētahi atu o ngā hiahia o ngā moemoeā, ko te whakarite akoranga, hōtaka, tohu, e pai ai te whakawhiti mai a ngā tamariki rangatahi o roto i ngā kura ki roto i ēnei mahi pāpāho. Ngā mahi pāpāho Ngā mahi kaupapa here.
Whakaaro māua ko taku hoa, ā, koinei pea te huarahi whai i te mana motuhake. Ko te whai huarahi ki te whakarite i ō mātou ake hōtaka, i ō mātou ake tohu e pai ai te tuku ki ngā whānau, ngā kaiako, Kua whai wāhi nei ki a mātou i roto i ngā tau. Ka mutu, ko te tae atu tōmina pea o te ngākau, ko te titiro ki ngā wāhanga e pōhara nei te iwi, ngā mahi a pāpāho. Kei reira ngā tamariki. Ko Perengi Kuhu. Hoi anō ko te huarahi whakaako, tautoko i a rātou kia puta ki ēnei momo mahi, kāri i te tino māro kei runga kei raro, ao pāpāho, matariki, māramataka, puanga. He hei āwhina i te momo i a Rangi, te momo i a Chei, te momo i a Mataia. Tokoiti rātou. Engari, te tōmina o te ngākau, kei reira! Kei te hia, kei te iwi. Ki ngā kaupapa pēnei, i roto i ngā tūāhuatanga o te wā, ngā pēhitanga o te wā i runga i a tātou te Māori, kei te hia, kei te iwi ki ngā tūmomo kaupapa pēnei hei whakahihiri i a rātou, hei penehīni. Mō ō rātou waka, kia muramura tonu ai te ahi i roto i te puku o te tangata, ki te mahi i ngā mahi, ki te kōkiri i ngā kaupapa e ora ai te iwi Māori. Ko te reo Māori, ko ngā tikanga Māori, ko Te Tiriti o Waitangi hei tūāpapa. E pēnei ana te nui o te moemoeā, engari me tīmata. i konei. Nō reira, i tēnei wā e aro ana mātou ki ngā kaupapa reo, tikanga hoki, hei tīmata i te wānanga. Nā te mea, koina te mauri o Tupuora.

He aha te rerekētanga o te takapau wharanui ki tā te takapau, ki tā te Te Whāriki? Ka horahia te takapau, katahi ka aitia te takapau, ana, ka, ka whakaae te hapū, ka whakaae te whānau e, e kī nei kua tūturu te hono.
I te wā i tono mai te tokorua rā, he pōhēhē nōku, ā, ko te wāhanga noa ki a au ko te raranga.
Hoi anō i te mutunga iho, korekore ana pea tō māua mōhio i tēnei mea te takapau wharanui.
Me ngana e tātou te hunga rangatahi ki te whakahokia mai i ēnei tūāhuatanga. Tawhito.
Engari ko Oro te wā ko Poko te ahi o tēnei mahi kei roto i a Te Arawa.